Mela, illum se nkun qed inkompli May 2019, però ħanibda naħdem il-paper 2A. Issa l-paper 2A tinsewx li ħajkolkom xi formulas li ħajkunu lesti hawnhekk. Alright? So probabbilment ħankunu qed niġu bżonnhom. Da bl-ewwel question. Qed jgħidilna solve the equation okay, um, 2x squared minus 3x minus 7 equals 0, giving your answer correct to two decimal places. Issa, equation bħal dik li hija quadratic noqogħdu attenti mhux nippruvaw nġibu l-x subject of the formula. Ok, tinsewx li meta għandi quadratic equation nista' nsolvija jew through a graph Ma f'dal kas m'għandniex graf, so jew ħat għamel factorization. Okay? Factorization. Jew inkella għandna l-equation li hija given dil folja hawnhekk, dil equation, okay? Jew inkella hemm ukoll il-perfect square method. Issa, peress li qed jgħidilna hawnhekk li rridu nagħtu l-answer correct to two decimal places, allura il-factorization mhuwiex method li ħan nużaw. Alright, għax dak ħafna drabi joħorġu numri li huma aktar bħal whole numbers jew forsi bi 0.5, ok, mhux ħan nidħlu f'daqshekk dettal. u probabbilment issibuha diffiċli biex toħorġu factorization tagħha. So, l-aħjar li nifukaw fuq l-equation li fil-fatt qiegħda miktuba hawnhekk stess. Okay? Din l-equation li hija given. Issa li ħanfakkarkom huwa li il-coefficient ta' x squared dak jiġi rappreżentat b'A. Il-koeffiċjent ta' x huwa il-minus 3 dak ħansejħulu b u il-constant li huwa minus 7 ħansejħulu c. Mela, l-a għandha value ta' 2, il-b għandu value ta' minus 3 u s-c għandha value ta' minus 7. Issa l-formula hija minus b plus or minus square root ta' b squared minus 4ac over 2a. Dak biex ikolli l-values ta' x. Alright, mela, minus b u l-biedna li huwa minus 3, attenti hawn l-aktar dejjem għas-signs. So għandi minus il-b li huwa minus 3. plus or minus square root. Għandi il-b squared mela għandi minus 3 squared u huwa fil-bracket għax probabbilment tiġi ħażina jibdejtukom error anka l-calculator minus 4a li huwa 2 u c li huwa minus 7 is-c constant. Kollox over 2a u l-a huwa 2. Okay, so bil-calculator, right? Jew tistgħu tagħmlu għamenti li wkoll ħana ħanibdew naħdmuha biċċa biċċa. L-ewwel li ħanirranġa hija din minus u minus 3 dik ħad tiġi positive 3. Okay? Issa għandi plus or minus. U ħan nispjegalkom ukoll kif se nagħmlu. Mela ħanaħdem ta' ġol square root.

Okay? U l-venue l-ieħor ħajkun l-istess ħaġa imma minn flok bil-minus. So, ħanħalli l-values kollha hemm u kemm nibdel dik biss. To two decimal places, so minus 1.27, għax dak ħajti wieħed. Dawk huma ġiex values. Next question, factorize completely. Mela, għal factorization, right question bħal din, għanna bżon. Hemm diversi metodi kif jinħadmu daw, right nħadimha bil-metodi tiegħi għaraw intom, right kif tħossukom komdi. So li ħanagħmel huwa l-ewwel ħansib il-factors

ta' positive 2. Issa biex ikolli numru li huwa positive, irrid ikolli same sign biex jiġini positive. Okay? Il-ġiex numri li qed nagħmluhom times, mela ħajkolli ġiex numri. Ħa nagħmilhom times u dawk meta nagħmilhom times ħa jiġu plus 2. Issa biex jiġuni plus ħa jkunu jew it-tnej positive, eżempju 2 times 1, dawk huma l-factors, jew negative 2 times negative 1. U f'dal-każ ħanħarsu lejn il-middle sign hawnhekk. eh, ta' qoddim il-A. Alright, u dik hija negative, mela dak ifisser li ħan użaw dawn tal-minus 2 times il-minus 1. Issa jew se jiġri, mela ħna ħan iċċekkjawha. U meta tiċċekkjawha, u ħan għamel 6a times minus 1, għatiġini minus 6a. U a times minus 2 li ħad iġi minus 2a, meta naqqadhom flimkien ħad iġi minus 8a. Imma jien it-term tan-nofs irridu minus 7a, so x'se nagħmel? Nirranġa billi nibdel xi factors. Is-6a times a ħa nibdilha u nuża dawn minflok. 3a

And when you add these up together, x'se jiġi? Ħajġi minus 7a. So hekk ġiet tajba, right? So li ħan għamel ħan iħu din fi bracket u di fi bracket oħra. So għandi 3a minus 2 fi bracket times 2a minus 1 fi bracket oħra. Okay? So, għal question li jmiss Qed jgħidilna factorize completely wkoll. Issa, ftakru naqra li factorization il-common factor li tallimtu fil-bidu jiġifieri meta kontu iżgħar. Hemm id-difference of two squares meta għandi ġiex square numbers jew bħal din x squared ħaġa squared u din hija four squared u bejnietom hemm minus u it-trinomials bħalma kienet dik bi tliet terms Alright? So, meta jidek factorization, l-ewwel iċċekkjaw hemmx common factor, f'dal każ ma kellniex. Hawnhekk għandna in-number 2 bħala common factor. So, jekk dik ħareġ barra common factor, fadal li x6 minus 4y to the power of 4. Issa, ħan iċċekkjaw naqra xem fil-bracket biex żgur we factorize completely. Għandniex forsi xi common factor ieħor le u jekk hiex difference of two squares. U fil-fatt dik hi difference of two squares, difference għax għandek minus, hawnhekk għandi xi ħaġa squared u hawnhekk għandi xi ħaġa squared ukoll. Issa biex issib x'inhuma dawk tistgħu tiċċekkjaw billi tagħmel square root x to the power of 6 square root. Issa, meta għandi square root ta' power, tinsewx li dak ifisser li ħanieħu il-half of the power. Okay? U nofs il-power huwa x to the power of 3. Jekk tiġi fid-dubju, x to the power of 3 times x to the power of 3 in multiplication we add the powers. Amma raġit tajba. Ġifiri dak ifisser li hawnhekk dik hija difference of two squares, the square root ta' x to the power of 6 hija x to the power of 3, għamilha blaħmar. U x to the power of 3 din naħa wkoll, issa. Għand il-minus sign naħa tinqasam waħda positive u waħda negative. U għandi bżonn square root ta' 4y to the power of 4. Ok, mela għandi square root tal-4 li tiġi 2. U square root ta' y to the power of 4 u aħna meta għandi square root ta' power jiġifieri take half the power, ok? Half the power. U half the power, nofs il-4, huwa 2. U fil-fatt, if you want to check it out, 2y squared times 2y squared, mela 2 times 2, 4. y squared times y squared, we add the powers, ħatiġi kif irrida jien. So fuq din naħa għandi 2y squared u fuq din in-naħa għandi 2y squared. Oħra. U beg dik hija fully factorized.

Eżatti, Charles di huwa missiera. Right, huwa four times as old, mela four n. Dak bħalissa, now, eight years ago, issa eight years ago, xġan eight years ago, jekk jien bħalissa, eżempju għandi, bieċċekjaw intom, jekk bħalissa intom għandkom 15 years, 8 years ago, biex nakem kelkom zmin namlu 15 minus 8. So għal 8 years ago, Nina kellha kemm għandha żmien issa minus 8 u Charles kellu kemm għandu żmien issa minus 8. Right? Issa, li nafu wkoll li 8 years ago, jiġifieri jekk ħa naħdmu fuq dawn għax qed nitkellmu fuq 8 years ago, he was 10 times as old as Nina. Mela Charles 8 years ago Eight years ago, Charles was ten times as old as Nina. U ħan nitkellmu fuq eight years ago, Charles kien for n minus eight. Ten times, u ħan għalqwa fi bracket, l-age ta' Nina li kienet n minus eight. Okay? Issa, xogħolna huwa how old is Charles today? Mela xogħolna huwa li ħansolvu biex insib n ħalli mbagħad insib kemm għandu Charles żmien bħalissa. So, ħanibdew billi nagħmlu expanding the brackets 10 times n u 10 times minus 8. Okay? Um, subject of the formula l-n li billi dal-każ nġibu fuq din in-naħa Jew waraw intom x'med ittużaw hawn min jagħmel minus foreign on each side biex ineħħih minn hemm u minus foreign din naħa wkoll. Ja tajba. Il-minus 8 baqa' hawnhekk u biex neħles minn dan minus 80 plus 80 ma nżid plus 80 hawnhekk ukoll.

N hija 12. Imma mhuwiex l-answer għax N tirrappreżenta l-age ta' Nina bħalissa. I need to know Charles' age today. Okay, mela Charles is 4N, mela 4 times 12. So Charles is 48 years. This is the answer. Okay, sorry, għandi ħafna. Working ta' xulxin, mela. In how many years will Charles be three times as old as Nina? In how many years? Mela, isni għandi l-istess ħaġa kif kelli għaw, bid differenza. Li għaw kontet nitkellem fuq 8 years ago, so għamilt minus 8. Issa qed nitkellem fuq ammont ta' snin oħra. Ma nafx kemm huma eżatt, u dak l-ammont ta' snin oħra ħansibhom jien u ħansemmihom X. U ħatkun isa l-istess ħaġa bħalma minn hemm ġifier in X years. Minna f'eżempju in 2 years, eżempju in 5 years, in 6 years, ma nafx. Jekk nina bħalissa għandha enne,

l-equation fejt jgħidli in how many years will Charles be mela Charles dak iż-żmien ħajkun 3 times as old as Nina. Ok, dak iż-żmien, mela Charles dak iż-żmien ħajkollu 4n plus x. Issa. Okay? U nina ħajkolla n plus x. Issa biex insolvuha għandna bżonn unknown wieħed biss li huwa in how many years l-x biss. Tinsewx li aħna l-n diġà sibnieh. Okay? L-enne sibna li huwa 12. So basically jemmek għandi 4 times it-12 li ġazibna fi question ta' qabel. Għanna 12 plus x. Okay? Mela dik ġit 48 plus x. U diħna mel expanding tal-brackets.

12 division by 2. X is 6, so dak huwa l-answer, għax aħna tnejdu li f'sitt snin oħra, okay, in six years, Charles will be three times as old as Lina, u dak huwa l-answer. Question 2. Right? Għanna question ta' topic ta' transformations, tinsewx li jinqasam ferba, għandkom translation, għandkom ir-reflection, għandkom ir-rotation u għandkom l-enlargement. Issa, question A, enlarge shape S by scale factor of 2 and a half. Mela bħala size, ix-shape ħa jikber b'darbtejn u nofs. Is-center of enlargement, il-position tiegħu minn fejn ħa jikber, hija from the origin. Għax hekk qed ngħidlu from the origin, mela ħa jikber l fuq. Kieku qalli minn hawn fuq, eżempju, ħa jikber, alright, direction ħa tkun differenti.

Ikejjel id-distanza u jagħmilha times two and a half kull darba, jaqataw ikejjel id-distanza bir-riga times two and a half. So araw intom li ma metodu tużaw fl-aħħar araw li ħataqbel ma' tiegħi. So, jgħan uża dal-metodu, ħanibda minn hawn u ħankabbar two and a half times. Mela xet namel, et nimxi minna għal dil-point

Okay? Din il-bicċa li u kol fija ġi squares times 2 and a half ħat iġi 5 squares. U xejba jinżel l-emisfer mbagħad. Jina għatem. Tinsewx tillejbiljaw. That is shape E. Next one, rotate shape S by 180 degrees about point A to obtain shape R. Minnaw, issa. Um, intom tensew, xie tistaw id-daħlu ma'kom? Um, jew tracing paper, jew uh, plastic folder, xaġa trasparenti biex taraw sew. So, ħan trace għax shape, pero qabel xejn markaw il-center of rotation u għaraw li ma tiċċaqlaqx minn hemm. Għamna għad kollox. Essa, għalina ndawru 180 degrees, 180 degrees issa d-dawra clockwise jew anti-clockwise, l-istess ħateġi. Dan ħajkun il-pivot tagħna, il-karta għandha wara 180 degrees. So, Ek dawarta 90 degrees. Okay? U hekk ħankun dawwarta 180 degrees u x-shape ħajġini hemmhekk u se jkun jismu R. Ma tinsewx li fir-rotation ix-shape ħajibqa' eżatt l-istess size, ġifieri jekk il-qiegħ kien sitt squares ħajkun 6 squares. Tamlux kif qed nagħmel jiena u żawridu, alright? Mela. Issa dan l-istess hemm diversi metodi kif tirrotate jew shape u min joqgħod jgħod l-squares u jdawwar dik 180. Araw intom, bas tiġikom tajba fuq dawk il-coordinates. So dik lesta wkoll. Translate shape S by 4, 6 to obtain the shape T. So, għawnek għamlu translation. Ta' fuq tinsewx li jiddetermina il-shape u xħajmxi to the right jew to the left u kem ħajmxi. Jekk huwa positive, jimxi to the right, jekk negative, jimxi to the left. F'dal kas mela jimxi for to the right. Tal-qiegħ jirrappreżenta hux ħa jitla' 'l fuq jew ħa jinżel 'l isfel. Jekk ikun positive jitla' 'l fuq jekk ikun negative jinżel 'l isfel. So f'dal każ għandi positive 6 so I'm going to go 6 upwards. Mela nerġgħu mmorru shape S, għatu każ mill-lim shape ħa tibdew. Minn shape S għażlu vertex, ħanibda minn di, I'm going to go 4 right, 6 up.

Okay? U fil-verità tistgħu jew tagħmlu hekk minn kull vertex tibqgħu għaddejjin. Jew once li għandi din, jien naf li meta kien hemm translation ix-shape jibqa' exactly the same. So ħajibqa' l-istess size eżatt mela l-oli tiegħu ħajibqa' tu squares, dil-biċċa ħatibqa' tu squares. U di ħadd ingħaqad. Dak translation. Bħal tu titranslate kelma minn Malti għall-Ingliż tibqa' tfisser l-istess. Okay? Di qed nitranslate qed immexxih post ieħor ma qed jibqa' l-istess shape eżatt. Okay. Now, describe the single transformation that maps shape paru għalek importanti t-label jawam, għax bat titħawdu. On to shape T, mela l kif tista tmur fuq shape T? Issa, translation mhijiex għax translation huwa eżatt l-istess shape jibqa' jħares l-istess direction mela translation. Ok, mhijiex. Għandi reflection u jekk tipprova tifhem jiex reflection tinduna li ma tagħmilx sens, ħaġa oħra li nafu wkoll li mhijiex hija l-enlargement, mhijiex għax hija l-istess size. Ok, so hemmhekk għandi rotation. Imma Mhux billi ngħid li għandi rotation. Mhux billi nikbu rotation. Irridu nikbu għal rotation għara jek tinsew hawnhekk għandkom hinċ għandkom bżonn, għandkom bżonn l-engin. Għandkom bżonn tkunu tafu u clockwise jew anti-clockwise ħan iskopru u għandna bżonn ukoll about U ħan iskopru il-point xini, il-coordinate. Right? Mela. Dan, again, ħajerġa jgħinna biex naħdmuha. So, qed jgħidilna R għal fuq T. Mela. li ħan it-trejsewa għax imbagħad ħatejna niddeterminaw il-post minn fejn ħansibuha. Ħadd indunaw li f'dal każ hija tikka triki biex niskopri ir-rotation ta' R minn fejn il-point rajt ħanuħodha biex tiġi eżatt fuq ti, jekk innutaw minn hawnhekk qatt ma tiġi fuq ti. Right? So, jew ħat uqodu tamlu ħafna steps ta' trial and error u tippruvaw forsi fejn taħsbu li un nofs. Alright? Jew inkella hemm il-metodu ieħor bil-construction meta taqqat points, ġiex points li huma l-istess. Okay? So f'dak każ dil-point tingħaqad ma' dil-point, dil-point ma' dil-point, issibu l-perpendicular bisector tagħhom u fejn jiltaqgħu l-perpendicular bisectors tkun il-point of rotation, ok? Center of rotation. Mod ieħor f'dal-każ għax insertat kif inhi hi li nista' insib in-nofs ara minn hawn

Minn hawn saw. Taraw minn hawn saw, jekk naqgħad dil-point li l-istess iżgħat bħal dil-point, għandi 7 cm, in-nofs huwa 3.5. Okay? So dik tkun is-center of rotation tagħna u nistgħu nikkonfermaw billi nużaw it-tracing paper. Jekk ndawwara, Minn hemmhekk ħa tiġini fuq it-tail u fil-każ kemm ħa nkun dawwartha? Għax hekk dawwartha 90 degree clockwise, anti-clockwise, sorry. Minn hekk dawwartha 90 degree anti-clockwise diġà ma wasalniex fuq it-tail. U erġajt dawwartha 90 degree oħra mela b'kollox 180 degree u ġietni eżatt fuq it-tail. Alright, mela din hija is-center of rotation U ħa ndawruha by 180 degree. Mela la hi by 180 degree m'għandniex għalfejn ngħidux clockwise jew anti-clockwise. Just rotation ta' 180 degrees about u l-coordinate li hija 12,9. Tinsewx l-ewwel l-x u mbagħad il-y.

760. Dak id-deposit li tatom, ok? Il-bqija ħalsitu il-monthly installments u għawn għalli work out the monthly installments għana pays correct to the nearest cent. Mela, il-karozza kienet tiswa 13,600 ħalset minna id-deposit li kien ta' 4760 mela l-answers dejjem ħalluhom hemm għax tifrankaw naqas xogħol 13600 minus u għafast il-buttuna tal-answer biex nuża l-answer li ġini qabel. Okay? 8840. Dak l-ammont li fadalla il-remainder

The value of a new car depreciates by 15% per annum for the first two years and 10% per annum for the next three years. Mela the depreciation, għatu kasom dal-klim, depreciate, naqas il-valur, minus. Ġifiri, jekk l-original kien 100,

0.9 times 0.9 times 0.9, right? Times il-valur tal-karozza. Li huwa għax qed niċċekkja eżatt the value of a new car ħanaħdmu fuq l-istess karozza li qed nitkellmu hemmhekk ta' għana, right? Mela 13600. Issa, kif stajna nikdbu din in short? Okay? 0.85 times itself għal darbtejn mela squared. 2 years. Okay? Din 0.9 right? Kienet qed isseħ for 3 times times itself għal tliet darbit mela power of 3 stajna ktibnek mill-ewwel times il-valur tal-karozza. Calculator u dik ħad tiġi

Dak kien il-hundred percent l-original, the actual, alright, the initial price tal-karozza. Issa, i kella loss, mill ħna naraw kem kien il-loss, minn 13,600 innaqqas 7,500, Okay? Mela kella loss ta' 6100. Mela il-loss li huwa ta' €6,100, kemm huwa as a percent u dak li jrid hu mhux just il-loss, il-percentage loss mela dak il-loss kemm hu f'percent, okay? U għandi simple proportion 6,100 times 100 1, 13600. Daw l-istess hemm metodi differenti kif tistgħu taħdmuhom, alright? Jew hawn min jiftakar formula bl-amment loss over original jew over actual times 100. Kollha tajbin. Mela intom li tħossukom komdi tużaw. Il-value huwa

u dak il-loss li kellha. Next question, question 4. Mela, the diagram shows triangle PQR and QR u kif ġattilkom l-aħħar darba, please iċċekjaw li kollox huwa markat fi każ żiduh fuq diagram. QR huwa 58 cm, point S lies on PQ such that PS

PT. Alright? Meta ħansib angle ta' triangle, normalment l ħaġa li qatta limtu u li kollok two angles u sib it-tielet waħda b'angles in a triangle li ma nistax. Umbat kontu tal-limtu u koll trigonometri, imma f'dal kas ma nistax għax miex right angled. Alright? So li ħat għamlu, tinsewx li jissa tal-limtu fil-form 5 il-sine u l-cosine rule. Alright? Kif se nkunu nafu meta ħan użaw is-sine u l-cosine rule? L-ewwel net tinsewx li fuq l-ewwel faċċata tal-karta, għed it-tnej li huma qegħdin miktubin hawnhekk. Però mhux billi qegħdin miktubin hawnhekk. Well, correct, daw it-tnej. Mhux billi qegħdin miktubin, tidu tkunu tafu meta tridu tużawhom, right? Is-sine rule ħatintuża meta itik Sajd u angle ta' faċċata. Issa f'dal każ se jdur le mhux hekk eżatt jien għandi dis-sajd u ħansib l-angle ta' faċċata iva. Imma dis-sajd nafa l-angle ta' faċċata, dis-sajd nafa l-angle ta' faċċata mela ma nistgħux nużaw is-sine rule, ħajkollna mmorru għal cosine rule. Għax il-cosine rule biex insibu alright il-cos rule biex insibu angle għandna bżonn three sides. U hemm aħna ħansibu angle u għandna Three sides issa. Nerġa' nġib l-ewwel page hawnhekk. Però mela, din hija given, so xogħolkom huwa li ħadd ikkupjaw dik. Mela, a squared equals b squared plus c squared minus 2bc Kos A. Mela, kos A, A hija l-angle li ħansibu, so jekk titħawdu immarkawhom kif qegħdin bl-A, B, C, right? Mela, jekk din hija A, jekk din ħansemmija angle A, is-sajd ta' faċċa ta' tagħha ħansemmija small A. Right? Din is-sajd nistgħu nsemmuha small B, dik is-sajd nistgħu nsemmuha small C. Issa, peress li aħna ħansibu l-angle, mela f'dal każ ħajkonna nagħmlu bżonn ħajkonna nagħmlu wkoll subject of the formula. Del biċċa sħiħa ħanħodha n-naħa l-oħra biex tiġi positive u l-a squared ħad tiġi minn floka dik in-naħa. So għandi 2bc cos a b squared plus c squared minus a squared, ok? Mux ħan idħol fil-dettal ta' subject of the formula, ok? Intom paper A fimtu xamil temmek. Issa, fadalli biex nsib angle A dawn jittieħdu n-naħa l-oħra. Daw baqgħu l-istess, daw minn times hawn nisfel ħajinżlu division. Ok? U fl-aħħar biex nsib angle A Okay, tinsewx li l-kos, alright, peress li l-engil ma nafiex, ħajkolli nieħu l-inverse function tal-kos li hija il-kos inverse. Kos to the minus 1 neqra fuq il-calculator tagħkom. Okay? Dak kull ma mezz issa hija is-subject of the formula. So, ħan niżlu hawnhekk. B squared ħan nieħdu it-32 squared Plus is-c squared, din ma tagħmilx differenza jekk tixxiftjawhom bil-kontra. Plus qed nagħmluhom so ma jinbidel xejn. Minus di l-importanti li l-a tkun ta' faċċata tal-angle li ħansib, mela minus 24 squared. All over 2 times b

Right? Next one. Now calculate the length of TR. Il-length of TR mela minn T għal R. Dil-bicċa ta' unek. Jek ħat provaw teħduwa fuq hawnhekk, ħat tħawdu. Ħuduwa fuq it-triangle sħiħa. Insibu din is-side sħiħa u minna naqsu 21. Right? So ħajkolli nuża jew il-cosine rule jew inkella is-sine rule. Issa, f'dal każ araw x'għandi għandi angle u ħansib is-sajd ta' faċċata. Għandi din l-angle għax għadna kemm sibnija fil-question ta' qabel, so għan nizluwa għalli ma nitħawdux, u naf is-sajd ta' faċċata. Mela l-ura met nistaw nużaw is-sign rule. U s-sign rule l-istess hija miktuba fl-ewwel page li hija dik. Okay? Is-side division by sign tal-angle ta' faċċata tagħha is the same as right u tieħu tnejn minnhom ikun biżejjed biex taħdimha. Mela ħalli markom bl-aħdar. Jekk dis-side li ħansib ħansemmija A, l-angle ta' faċċata tagħha l-kbira isimha A. Okay? Jekk is-sajd hija bi, l-engel ta' faċċata tagħha ħa nieħodha bħala bi. Titħawdux mal-ħomor, il-ħomor ta' qabel. Rajt għalhekk qed nagħmilhom kulur differenti ħalli ma nitħawdux. Mela, għandi sajd A over sin A sin angle A is the same as side B over sin ta' angle B. Okay? Din hija l-question mark tagħna ħansibuha. L-engel ta' L-engel ta' faċċata tagħha eh, hija 53. Side B li hija 58 cm over sine L-angle ta' faċċata tagħha. Side B over sin 48.6. Issa minn hemmhekk subject of the formula, alright? So basically ħanħalli lej weħida mela din ħatmur in-naħa l-oħra bħala multiplication. 58 times sin 53 over sin 48.6 bil-calculator.

Dan huwa in centimeters, so fil-verità nistgħu nikbuha bħala 61.821 decimal place peress li qiegħda in centimeters. Okay? That's the answer. U di question oħra lesta. Question 5. In the sequence below, each term is obtained by adding the previous two terms. So biz ġibt l-11, għamilt da plus dan. Biz ġibt il-6, għamilna dan plus dan. So calculate the sum of the first six terms. Mela jansibu terms għandi 1, 2, 3, 4. I need another one u oh, another one biex naqqat sitta. Mela biex nsib dan it-term għandi bżon daw it-nej plus. Jieġi 17.

Annually li hija equal to four times the fifth term, mela l-fifth term this is the first, the second, third, fourth and fifth. Mela 17 times 4 u 17 times 4 meta naħdmuha tiġi 68. Għak biżejjed, right, biex urejna li s-sum y equal to, the, to 4 times the fifth term. Similarly, in the sequence below, each term is obtained by adding the two previous terms, imma did-darba flok għandi numri għandi terms, alright, li huma algebraic. Write down the next two terms. Mela, biex insib li jmiss hawnhekk għandi bżonn dawn it-tnej plus. So A plus B plus il-A plus 2B. Okay, ġvandi dik plus dik l-oħra. So, A is għandi 2, qed nagħmel simplifying u B u 2B mela għandi 3B. So, dak huwa li jmiss. Ta' warajh, xqalle din next two terms, huwa magħmul minn dan u minn dan. So, għandi A plus 2B

Next one. Show that the sum of the first six terms of this sequence is equal to 4 times the fifth term, whatever the values of A and B. So ħanibdew billi namlu is sum of the first six terms. So dawn is-sitta kollha. Għandi A plus il-B plus A plus B plus mela 1, 2, 3 dan. Dan fifth term u is-sixth term. Okay? Għanot mela billi nagħmel simplifying A, A, 2, 3,

A and B are two solid cylinders made of the same material. The two cylinders have a similar shape. The ratio of the volume of cylinder A to the volume of cylinder B is 1 is to 8. Issa intom tinsewx, il-ratio eh, ta' xi ħaġa li one dimension, bħal huwa eżempju side is to side, ok? Eh, jekk tkun eżempju x is to y, ok? Dik ratio jekk huwa one dimensional. Okay? Jekk ikun two dimensional bħal mija għall-area, okay? dawk ħajġu squared. Meta nitkellmu fuq volume, dawk ħajġu cubed. Okay, dik tinsewix. Issa qed nitkellmu fuq volume. Meta nitkellmu fuq volume kelli numru istu numru li meta għamilthom cubed ġewni one istu eight. Tinsewhiex. So Tony says the height of a cylinder A is one eighth of the height of cylinder B. Is he correct? So kif għedna, la qed nitkellmu fuq height qed nitkellmu fuq il-one dimensional. Okay? Issa dan huwa r-ratio tal-volume, so diġà qiegħed cubed, biex insib tal-one dimensional, tal-height, allura għandi bżonn il-kontra tal-cubed li huwa l-cube root. Mela għandi cube root ta' 1 is to cube root ta' 8 li meta ċekkinthom ġewni 1 is to 2. So dak xi fisser? Dak ifisser li l-ħajt ta' cylinder A Alright, meta komparat ma' ħajt ta' cylinder B huwa 1 is to 2, huwa in-nofs, ok? Tijaw. So no, he is not as shown above għal the working li għamilnaw, the height of cylinder A is half the height of cylinder B. Next one. So, the curved surface area of cylinder B is 96 cm squared. Calculate the curved surface area of cylinder A. Mela, aħna nafu li ratio ta' cylinder A is to B huwa 1 is to 2. Imma d darba qed nitkellmu fuq l-area u la qed nitkellmu fuq l-area ir-ratio ħan isquare jah. Mela għandi 1 is to 4. Okay? Naf ukoll li l-area ta' cylinder B hija 96, so taħt is-section ta' cylinder B tfajt il-96 u jien ħansib issa l-curved surface area ta' cylinder A. Mela dik ta' hawnhekk. F'dal każ issa nistgħu nużaw ir-ratio. Il-4 biex sar 96 kemm darba kiber 96 division by 4 mela għamiltu times 24 u l-istess ħanamel din in-naħa. jew inkella użaw simple proportion 1 times uh, 96 division by 4. Tiġi 24 mela dik hija il-surface area. Il-curve surface area. Issa, cylinder A weighs 15 kilos. How much does cylinder B weigh? Attenti, qed nitkellmu fuq il-weight hawnhekk, alright? Issa il-weight f'dal każ ħaj rappreżentanna il-volume. Alright, so aħna nafu li cylinder A is to B bħala volume qed ngħidu 1 is to 8. Mela jekk il-weight ta' cylinder A hija 15 kilos, ta' cylinder B ħankun nista' nsiba billi nuża s-simple proportion 15 times 8 li tiġi 120 kilograms. Ħa nieqfu hemm għallum paper to way ħa nkun qed inkompliha f'video ieħor li jmiss.